Xikwembu xi nga hi nyika rona, a hi khenseni vutomi lebyi kunene hi nga na byona hi lo tlhariha vagidi. A ni ku loko hi nga si nghena-nghena swinene eka kereke ya siku ra namuntlha, a hi khenseni Maningi wa Ntamu ku va a hi nyikete nkarhi lowo saseka, hi tlhela nakambe hi khensa va mahungu lava hi tiselaka ta rivala vagidi a hi ta ti kuma kwini. E, loko se ha kongoma a hi sunguleni hi xikhongelo, Tilo ra ku tshembeka ni Hosi ya mina leyo lulama, Eka mixo wa siku ra namuntlha, Papa, hi ta mahlweni ka wena hi ri karhi hi swi tiva leswaku, Hosi, loko wena u ri kona, N'winyi wa mina, ha swi kota ku endla hinkwaswo, hi ku veni loko u ri kona wena Moya lowo Kwetsima, ha swi kota, ha humelela. Ni le ka mixo wa siku ra namuntlha, eka kereke leyi, hi kombela tintswalo ta ku vulavula Rito ra Hosi Xikwembu, Tatana, Handle ka wena a hi koti ku endla nchumu. Hi pfuni, N'winyi wa mina, eVitweni ra matimba, Vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. A hi hlayeni Rito ra Xikwembu eka buku ya Yeremiya, muprofeta Yeremiya, ku avanyisa ka nkombo. hi sungula ku hlaya eka ndzimana leyo sungula ku fika eka ya ntlhanu yona yi hlekisa xi leswi siku rin'wana yeremiya a lerisiwa hi hosi xikwembu ku ya yima enyangweni a vulavula ni va ka yuda hinkwavo lava nghenaka ku ya gandzela Va khongotela, a va khongotela ku yingisa a rona rito ra hosi Xikwembu. Mina hosi ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, ndzi ri, Lulamisani mahanyele ya n'wina, mi tshika ni mintirho ya n'wina leyo biha, kutani ndzi ta mi tshamisisa endhawini leyi. Mi nga tikanganyisi hi ku vula mi ku, Laha hi titwa hi hlayisekile. Hikuva hi le tempeleni ya Hosi. Hikuva hi le tempeleni ya Hosi. Hikuva hi le tempeleni ya Hosi. A hi swona? Rhangani mi lulamisa mahanyelo ya n'wina ni mintirho ya n'wina leyo biha. Va ka hina hi hlaya rito ra Xikwembu ku fika kwalaho eka mixo wa siku ra namuntlha eka kereke ya hina leyo saseka ngopfu. Hi ya vulavula hansi ka nhlokomhaka leyi vagidi landzelaka laha Bibeleni ya hina ya Mahungu Lamanene va tsarile va ku, Lava yaka etempeleni va khongoteriwa ku hundzuka. Kasi nhlokomhaka ya hina hi leyi nge, Lulamisani Mahanyelo ya N'wina. Lulamisani Mahanyelo ya N'wina. mhaka leyi mina yi ni endla swin'wana endzeni ka moya wa mina vagidi hi ku hi marito lama humaka enon'wini wa hosi xikwembu leswi hi byelaka mina na n'wina leswaku loko hi ri karhi hi pfuka hi ya etikerekeni ta hina ku fana ni le ka siku ra namuntlha van'wana hi le ku longa longeni vagidi Hambileswi hi nghenaka hi minkarhi ya ku hambana, kambe tilo ra swi vona ku namuntlha hi ya tikerekeni to hambana-hambana. Hambiloko ku ri ku misava hinkwayo a hi tirhisi siku ra Nsoto, kambe vunyingi bya hina ha ri tirhisa siku leri. Hi ri Bibele siku rin'wana. Siku rin'wana. Va ka hina ni lava leswaku hi tsundzuxana. leswaku evuton'wini bya mina na n'wina ku na siku rin'wana laha swilo swi nga ta jika n'wana mhani eku hanyeni ka mina na n'wina ku na siku rin'wana namuntlha hi dyondza leswaku hosi xikwembu a xi va vona va ka juda loko va nghena etempeleni ya hosi xikwembu va ri karhi va tihanyela vutomi bya vona byo hangalaka va ri karhi va tiendlela leswi va swi lavaka swi nga tsakisiki hosi xikwembu xikwembu xi miyela xi endla nga ku a xi va voni va nghena va huma va endla leswiya ni leswiya va endla nga ku va gandzela xikwembu hi timbilu ta vona hinkwato xikwembu xi lehisa mbilu hi ku i xikwembu kunene xa ku nyika vanhu nkarhi laha hi nga hlaya kona se ni boxile ni ku yi ri ri rito ra xikwembu siku rin'wana nga ku na vona xikwembu se xi n'watseka mavoko xi ku e-e swi ringene swi ringene swa laveka leswaku ni byela muprofeta yeremiya loko va toloverile ku hi sonta loko va tikerekeni vo fika va nghena va huma va endla hinkwaswo namuntlha ni lava leswaku muprofeta a hubuta ka ha ri mpundzu rito ra xikwembu ri ri kutani hosi xikwembu hosi xikwembu xi lerisa muprofeta yeremiya ma yi vona mhaka yo tika va ka hina a xi kalanga xi n'wi kombela xi lo n'wi lerisa xi ku yeremiya hatlisa u ya yima enyangweni wa tempele loko va nga si nghena va ka juda famba u ya yima laha tempeleni lahaya u vona loko va nghena hi nyango wa tempele u ta kota ku vula leswi mina hosi Xikwembu ni nga ta va byelaka swona eka siku ra namuntlha ri vula sweswo rito ra Xikwembu ri ku leri hi rona rito ra hosi leri ri khongotelaka va ka Yuda leswaku va yingisa. Hi ri rito ra Xikwembu, mina Hosi ya Matimba Hinkwawo, magidi, mina Hosi ya Matimba Hinkwawo, mina Xikwembu, mina Xikwembu xa Israele ndzi ri, Lulamisani mahanyelo ya n'wina. Ma swi twa va ka hina? Hosi Xikwembu xa titivisa ku hi xona mani, xi titivisa hi nomu wa muprofeta Yeremiya. Xi ku, Mina, mina, Hosi Xikwembu xa Matimba Hinkwawo, xi hi byela kahle leswaku a ku na matimba man'wana, a ku na un'wana a nga na matimba ehenhla ka matimba ya Hosi Xikwembu. Xi tlhela nakambe xi phindha-phindha xi ku, Ni ku na mina ni nga hosi ya tiko ra Israele, kunene Israele a nga tiko ra mina. Ni mi byela sweswo ni nge, Ni mi vonile mi kha mi nghena mi huma, ni mi nghena mi huma, ku ri ku mahanyelo ya n'wina ma kahle. Namuntlha ni kona, mina Hosi Xikwembu, hi nomo wa muprofeta Yeremiya ni ri, Lulamisani! Lulamisani mahanyelo ya n'wina! Va ka hina na swi langutisa hi miehleketo ya nqondo ya mina, leswaku kunene vana va ka Juda kumbe rixaka ra Juda a va toloverile hi masiku ni minkarhi ku va ta ya etempeleni va endla leswi va swi lavaka va ta ya tempeleni va gqoke leswi va swi lavaka va ya tempeleni va dyile leswi va swi rhandzaka va nga ri na mhaka ku xikwembu xa tsaka kumbe a xi tsaki hi leswi hi swi vonaka eka masiku ya namuntlha u kuma ntswatsi wa ntswatsi a ya kerekeni hambele swimbalo a siya nkava handle loyi kunene hi nga kula hi tiva leswaku nkava i vutomi ntswatsi wa ntswatsi u fa u n'wi vona a ya nghena tempeleni a mbele timpahla ta ku n'wi manya vavanuna va langutisa hansi nga ku vo vona swin'wana va langutisa henhla nga ku vo vona xikwembu kasi loko ku ri ku impela swi xumba bya vavanuna swi xumba bya na vana va hina eka xikwembu swi nga va swi ri njhani Swi tele leswi u ri ni Xikwembu xi nga swi vona swi nga saseki. Xi ku, Ni nga ka ni nga chiki hi xiviri xa mina, hikuva a ni voniwi laha ni vonaka u ta fa. Swa antswa ni rhumela muprofeta wa mina ni ku, Famba i ya va byela. Va ku loko va nga si nghena, ku nge he va humesi. Loyi a nga ta nghenaka n'wi byele ku hosi xikwembu xona xikwembu xa matimba hinkwawo xona xikwembu xona xikwembu xa tiko ra israyele xi vula sweswo xi ri lulamisani lulamisani mahanyele ya n'wina lulamisani mahanyele ya n'wina n'wina va tiko ra judo namuntlha a ku vulavuriwi na majuda ku vulavula na mina na n'wina leswaku hi lulamisa mahanyele ya hina Ndhavuko kumbe ndzhaka ya mukreste i ku va ri voni etikweni leri a tshamaka ka rona leswaku kunene misava leyi nga minyameni yi ta dyondza eka hina hi nge hi vakreste kambe namuntlha swa ni kanakanisa mina. leswaku xana maambalelo ya hina ma nga koka van'wana va ta kerekeni na mahanyelo ya hina emindyangwini na vanuna va hina mahanyelo ya hina na vasati va hina na vana va hina ma nga koka van'wana va ta kerekeni na xikwembu xi swi vona xi ri kaya tilweni ku no fanele ni teka goza a ri mina hosi xikwembu loko hi hlaya bibele ya mahlweni na n'wina loko mi kuma nkarhi mi ti hlayela rito ra xikwembu ri ri ina n'wina va ka juda leswi mi swi endlaka leswi mi swi endlaka leswo homboloka mina hosi xikwembu na swi tiva na swi vona leswi mi swi endlaka va kume tintswalo va ka juda n'winowo na hina namuntlha a hi kumele tintswalo hi dyondza eka va ka juda leswaku kunene hi ya lulamisa mahanyelo ya hina A nga kona munhu na un'wana la nga tiviki leswaku a nga hanye swona. Impela kereke ku va yi ta va kahle vutomi byi sungula endyangwini, emintirhweni ku swilo swi ta famba kahle a swi sunguli emindyangwini. Loko mhani a miyelela papa vana va rhuketela vatswari na kwalomu va nga ta ya tirha kona na kwalomu a nga ta tekiwa kona na kwalomu a nga ta teka kona u endla sweswo hi ku u tekelerile. Ni lava ku hi tsundzuxana nakambe ku tanihi vatswari emindyangwini vana va hina va hi langutisile siku rin'wana na rin'wana hi yo mhaka xikwembu ingaku na swona xi ku na ha swi hatlisela na nga swi hatlisela u nga ku kereke leyi hi vulavulaka hi yona a ku ya vatswatsi ntsena a ni vuli ku lavatsongo a va nga yi u nga ku a ku ya vatswatsi ntsena loko xikwembu xi ta ku lulamisana. Lulamisani. Sweswi ni nga ku vulavuleni namuntlha eka Sonta wa siku ra namuntlha mixo lowu, un'wana na un'wana wa xi vona xihoxo xa vutomi bya yena. Impela hambi va ku Xikwembu hi lexi xo lulama ngopfu kumbe xo lungha ngopfu, hina hi ku ngopfungopfu hina va tikereke ta ku rila, u nga fika u rila ku Xikwembu ni katekisi u suke kaya, u nga swekelanga nuna swakudya kumbe u nga n'wi hlamulangi van'wani va hina xikwembu xi hi katekisile hi na vingi lava kunene va nga hi bebulela vanuna va hina impela u lava ku xikwembu xi ku katekisa mukhegula a ri karhi a khohlola a tlele a xi gurumbanini xa ritshuri ni vula loyi a nga ku bebulela nuna van'wana loko a swi ya hi ku saseka vukati a byi ta va byi ku tluriliweke hi ku impela ti lova tintswalo ta xikwembu ku xikwembu xi ku lahela hi yona mhaka leyi xikwembu xi vulaka xi nge hi lulamisa hi nga pfuki hi ya tikerekeni hi ya khinyeveza van'wana a na xikwembu xi nga hi nyika xi nga hi nyika le byala ni vula le byala kunene loko hi cina swi tlhela swi hi fanela Kambe loko mukhegulu la nga hi tswalela nuna o fika la mi nga n'wi twa a ku inxi o cina kwala kerekeni mina le kaya a ni ri voni manana ni yime hi nenge wun'we ni ri mukhegulu hosi xikwembu xi ri sweswa ku yimisa vakhegulu hi nenge wun'we lulamisa lulamisa mahanyele ya wena Lulamisa mahanyelo ya wena na vavukati, lulamisa mahanyelo ya wena na kata buti wa wena, lulamisa mahanyelo ya wena na mukhalabya vavazala, lulamisa mahanyelo ya wena na vamakhelwani impela ku ta kota ku vonaka Vukreste bya xiviri. Ni kombela nakambe leswaku hi tsundzuxana hi nga si fika makumu leswaku Vukreste a hi ku khoma Bibele n'wina. Un'wana na un'wana munhu a nga yi khoma Bibele yi nge gindlati makatla kambe Vukreste i ku hanya leswi nga ndzeni ka rito ra Xikwembu Vukreste i ku tshika leswi Xikwembu xi nge hi nga swi endli a ni vula sweswo leswaku va ka Juda va kume nkateko lowukulukumba ngopfu wa ku tshinyiwa hi hosi Xikwembu hi ku loko kunene Jeremiya a ta va a byerile a va byerile a ku hosi Xikwembu xi ri lulamisani mahanyelo ya n'wina Ni pfumela ku hambi a vula emahandle ka tempele kumbe a va byela hi wun'we hi wun'we, kambe hungu ri huma, A ku hosi Xikwembu xi ri, I khale ni mi langutisile. I khale ni ka ni vona mi famba mi khwita. Va tshame va byele van'wana kwala Bibeleni ku, Mi ta khwita hi milenge mimbirhi ku fika rini? Vanhu vudyoho byi va tlhave milenge mimbirhi. Loko a famba u famba bya sekwa va va ya va va va ya va. U ri, Hosi Xikwembu, lulamisani. Lulamisani mahanyelo ya n'wina leswaku u ta famba u te thwi, leswaku na vanhu va ta navela Xikwembu lexi u xi khongelaka, va ta ku byela ku siku ra mundzuku hi famba na n'wina kerekeni. I Xikwembu vhakiti yi xi vulavulaka na hina leswaku hi ya lulamisa, a ku nga byeriwi va ka Juda ntsena, inge Bibele yi nga tsariwanga. Kambe yi tsariwa ku mina na n'wina hi ta dyondza ku mahanyelo ya mina a ma kahle mahanyelo ya n'wina a ma kahle loko kunene a ku lovola munhu wa nyama ni ngati a va ta ku va ta va ka juda yi ni bibele loko yeremiya a va byela a ku ku vula hosi xikwembu a ku vuli mina mina ni lo hundzisa mahungu nga ku xikwembu xi nga pfuna mina na n'wina hi tshika ku tolovela kereke Hi tshika ku teka vutomi bya le handle hi byi nghenisa kerekeni. A hi hanyeni vutomi lebyi Xikwembu xi byi lavaka leswaku mi, mi, misava yi ta cinca. U vula sweswo Hosi Xikwembu a ku, Um-um, namuntlha ni karhele. Lulamisani. Lulamisani mahanyelo ya n'wina. Se mi swi vonile. Mina swa ni chavisa ku tiva leswaku vutomi lebyi n'wina mi byi hanyaka, vutomi lebyi mina ni byi hanyaka xikwembu xi ri kahle leswi a swi vona hi yo mhaka namuntlha xi hi byela ka swisana xi hi tsetsela leswaku lulamisani a hi yeni a lulamisa vana va mhani leswaku xikwembu xi ta tsaka xi ri kahle tilweni hi tlhela nakambe hi nga rivali leswaku ekerekeni mativa a hi baku ra makhamba hi nga tumbeli na vudyoho bya hina hosi xikwembu xa hi vona a xi hi pfuneni hi twa rito ra xikwembu xikwembu a xi tsakisiwi hi vatwi ntsena Kambe xi tsakisa hi nga va xi endlaka va endlaka rito ra xona va ka hina impela hi rhandza ku khensa kereke ya mixo ya siku ra namuntlha na n'wina hinkwenu mi yaka mintirhweni hosi ya mina a yi mi katekisi mi famba mi ya tirha kahle hi ku a ri se rito mi ri twile a hi yi khongeleni tilo ra ku saseka xikwembu xa mina hi khensa rito ra wena papa leri nge hi ya lulamisa mahanyelo ya hina bava hi nga tshinyiwa hi mani handle ka wena mutswari wa hina hi khensile bava.